גמרא זאגט אין מסכת שבת אז א מענטש קומט ארויף אויבן אין הימל אפילו איז דא נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק וואס זאגן שלעכטס אויף אים, און די איין מלאך וואס מען פרעגט אים ער האט אויך נײַן און נײַנציק. שלעכטע צדדים אויף אים, איין אויסגעקוועטשטע נקודה טובה האט ער געטראפן אויף דעם מענטש, זאגט דער אייבערשטער דער מענטש איז א צדיק דער מענטש גייט אריין אין גן עדן, פרעגט די הייליגע רבי נתן אין ליקוטי הלכות איך פארשטיי נישט. וויאזוי קען מען נעמען רוב? האסט נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק מלאכים וואס זאגן אויף דעם מענטש אז דעם מענטש טויג נישט, דעם מענטש איז איז א שייגעץ. איז וועגן איין מלאך טראגט מען אים אריין אין גן עדן? אדער די צווייטע שיטה איז נאך סאך שטערקער, אז אפילו דער איינער וואס זאגט אויף אים עפעס איין צד אז ס'איז יא גוט, האט אויך נײַן און נײַנציק קרומע מיט די נאז אז ער איז נישט גוט. וואס איז פשט? זאגט דער הייליגער רבי נתן ס'שטייט די חזל זאגן אז וואס איז פשט? ווער איז דער מלאך המוות? ווער איז דער משׂטן? ווער איז דער יצר הרע? שטייט אין די גמרא דאס די זעלבע מלאך דער מקטרג וואס קומט אויבן מקטרג זיין אויף א מענטש און זאגן אז דער מענטש טויג נישט דער דער מלאך דער מלאך איז געווען דער יצר הרע פון דעם מענטש. קומט אויס, אויב דער מענטש האט נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק מלאכים וואס שרייען אויף אים די שייגעץ ארויס, דו ביסט איך ווייס נישט וואס, האט דער מענטש געהאט נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק פייערן וואס האבן געברענט אין אים צו טון שלעכטס. ווייל היא המסית, היא המקטרג, היא המלאך המוות, ס'איז דאך איין מלאך. קומט אויס, אז א מענטש וואס זאל האבן אין זיך נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק פייערן, צו טון שלעכטס, קענסט דען נאך אלץ טרעפן דעם איין מלאך וואס זאגט עפעס א גוטע נקודה אויף אים, איז דאך דאס מורא'דיג חשוב, איז דאך פונקט פארקערט ווי א מענטש טראכט, א מענטש טראכט איך בין שוין סיי ווי גארנישט ווערד, און איך בין שוין סיי ווי פארפאלן, ווער דארף מיין מנחה, ווער דארף מיין שחרית, ווער דארף מיין מעריב, ווער דארף מיין תפילין, ווער דארף מיין שבת, איך בין סיי ווי גארנישט, ס'איז פונקט פארקערט זאגט ר' נתן, אז דו ביסט סיי ווי גארנישט, איז דיין מנחה סאך חשוב'ער אויבן ווי איינעם וואס איז יא עפעס, אז דו ביסט סיי ווי א גארביטש, אז דו ביסט סיי ווי א שמוץ, אז דו ביסט סיי ווי אין דער ערד, איז דיין שבת לייכט סאך מער אויבן, דיין תפילין לייכט סאכט מער אויבן, איז מער חשוב ביים אייבערשטן ווייל אזא געמיינע מענטש ווי דיר זאל זיך נאך אלץ קענען אויפהייבן און היטן שבת? וויאזוי קענסטו היטן שבת? ווי האסטו די כוחות? מילא א חשוב'ע בחור, א חשוב'ע אינגערמאן, ער האט דאך בכלל נישט די נסיונות, אבער איינער וואס ברענט אין אים אלע פייערן פון שלעכטס איז אזוי ווייט, אזוי צובראכן, דאך קומט ער אין בית מדרש, דאך עפנט ער א משניות, דאך גייט ער און ער זאגט א ווארט צום אייבערשטן, קען זיך נישט פארשטעלן וואס הייסט רעדן א ווארט צו די אייבערשטער, איין ווארט, נישט א שעה, איין ווארט, טאטע! רבונו של עולם! רבונו של עולם! איך גלייב אין דיר! רבונו של עולם! העלף מיך! רבונו של עולם! איך דאנק דיך! דאס קען מען זיך נישט פארשטעלן וואס דאס טוט אויבן! איז פונקט פארקערט ווי א מענטש טראכט. דו מענטש טראכסט אז דו ביסט גארנישט, דער צדיק זאגט איך, דער רבי זאגט איך פארקערט, דו ביסט גארנישט, ביסט דיך סאך העכער, אזא גארנישט קומט צום אייבערשטן דאס איז דיך מורא'דיג חשוב, וועגן דעם דארף מען זיך מורא'דיג מורא'דיג שטארקן מיט אלע כוחות, און נישט קוקן וואס איז געווען, און נישט טראכטן אה, איך זינק, איך שטינק, איך שטינק פון עבירות, און איך ליג אין בלאטע, און איך און איך באד זיך אין מיינע תאוות, יעדער איינער וואס די קאפ פארדרייט אים מיט זיינע זאכן, ווייסט נישט ווער איך בין, דאס חזקה איז נישט פאר מיר, וועגן דעם האט דער סמך מם מורא'דיג פיינט די רבי, ווייל דאס איז זיין ארבעט, פשוט צוברעכן.